Il-kittieb George Malia huwa magħruf ukoll għall-kitba tat-tfal, kif jispjegalna huwa stess f'din ir-rokna. Naħseb l-ewwel kotba li kienu direttament immirati għat-tfal iż-żgħar kienu sensiela ta' Pullu li kont ktibt u penġejt ovvjament huma kotba għat-tfal żgħar ferm, fodi qed ngħidu dawk li għadhom jibdew jaqraw, u sensiela qisha timxi magħhom. Ħaġa li ftit jafu biha hi li fil-kotba, l-ebda darba fis-sitt kotba li huma, l-ebda darba ma nuża kelma li fiha l-għajn. Għaliex ħassejt li t-tfal, speċjalment fil-bidu tal-qari tagħhom fil-Malti, l-għajn fixkilhom. Allora, għażilt kliem li ma fihomx l-għajn. Ma kienx faċli da, imma irnexxieli. l-aħħar karattru tiegħi il-Professur Asfur huwa popolari ħafna, fil-fatt ħarġu żewġ kodba diġà ehm, fuqu u nista' ngħid minn issa bordiri li ħajkun hemm ukoll dis-sena sensiela fis-satar ta' stejjer li jitrattaw appunt il-Professur Asfur li qed niktibhom daqsxejn daqsxejn bil-mod il-mod. Forsi eventwalment joħorġu ktieb ukoll, imma il-Professur Asfur sar popolari ħafna l-ewwel ktieb kien sell-out għad jinbieħ kollu, reġa stampaw, fordiri, u ħarġtini wieħed ukoll professor għaxfur fl-spazju. Karattru ħelu mens, karattru ta' eh, xjenzjat eċċentriku li jivvinta kollox, biex ngħidek, u waħda minn diktar affarijiet li jivvinta u l-avventura. L-ikbar diffikultà hija kif se titkellem ma' tfal f'mod illi jifmuk. Kif se jitkellem mat-tfal f'mod li mhux talli jifhmuk, talli jħossu li jistgħu jgħoddsu fl-istorja u jħossu li qishom qed jirrakkuntaw huma stess. Dik hija. U ovvjament, fl-età tiegħi li tifel minix, imma li mentalment nħoss li għadni tifel, sewwa, naħseb dak huwa l-punt illi naqbeż fuq, biex ngħidlek, ngħaddi minn fuq. Fejn naqsam mill-età tiegħi għall-età tat-tfal. Ejja ngħidu li t-tfal li forsi jinteressawhom ċerti affarijiet aktar minn oħrajn. Dal-aħħar ħabiba tiegħi qalt li l-tifel tagħha barranin daw ma jitkellem bil-Malti u qed jaqra l-Malti, eċetera, eċetera. Qalt li t-tifel tiegħha tagħha jħobb jaqra ħafna l-istejjer tal-professur Asfur tiegħi għax huma attwali. Għaliex jitkellmu fuq xjenza. Għax il-professur Asfur għandu mobile li minnu jmexxi l-magni li jivvinta. Ewa, fodi li innota li hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar kultura li tiżviluppa. Mela t-tifel tal-lum mhuwiex it-tifel ta' darba. Meta t-tfal tneħħew mill-iskejjel minħabba l-pandemija s-sena l-oħra, xtaqt ħafna jien, jiena qalbi ħafna l-qari u l-kitba. U xtaqt ħafna li waħda mill-affarijiet li ħajamlu tfal fid-dar li kont naf li daqqa waħda ħajsibuhom jisom ħuta barra mill-ilma da, għax daqqat maġrat f'qabel, li qattaw dak il-xur kollha maqfulin ġewwa biex ngħidlek mal-ġenituri tagħhom jew ma' ħuthom biss. U xtaqt li waħda mill-affarijiet mill-attivitajiet tagħhom tkun il-qari. Ma realizzajt ukoll li qed imma m'hemm l-ebda ktieb li jirrifletti r-realtà ta' tfal tal-lum tagħna li qegħdin maqfu din id-dar il-bot mill-iskejja tagħhom. Allura, f'ġimgħa u nofs, nammetti miegħek, ktibt Ehm, Rumanza għatfall, sewa, maqbudin ġewwa, ovvjament fantazija, insomma, jgħaddu minn ġo ktib għal ġo dinja fantastika, ma kienu maqbudin ġewwa fil-pandemija, jiddiskutu dwar xista jiġri, il-bizat tagħhom affarijiet minn daw. U tajtu bxej. Tajtu bxej li tfal Maltin u Għawċin billi download jawħ mill-website tiegħi. U Nista' ngħidlek illi vordi li farkul il-website biex kemm niżlu. Xubad qribtu għall-Ingliż, mar fuq listi anka ta' barra minn Malta, l-Amerika, l-Ingilterra, eċetera, eċetera. Allora x'jindika dan kollu? Jindika illi it-tfal il-gosti tagħhom tal-lum ma differenti ħafna mill-gosti tagħhom tal-biera u tal-braħ lura. Mela waħda mill-iktar affarijiet l-awturi toqgħod attenta għalija hi kif se appella tfal, sewwa, b'tema li tapplika tfal li tista' tkun tema adulta. Mhux għax qiegħda s'hekk. L-ambjent huwa tema adulta. Huwa il-bidla fil-klima hija tema adulta. Jew waħda mill-istejjer li ktib tal-aħħar tal-Professur Asfur li ħadidher f'satar hija appunti fuq il-bidla fil-klima. Sewwa? Da kollu jaffettwa bl-itfal imma titpoġġielhom f'tali mod li tinteressom. Dik l-importanti.